Ep ögrenmege tırışqan, bir de o, siziñ zenaatınız, elbette, ola, lâkin kene de siziñ içiñiz bu mevzu ile yana ve bu körüne.
Bazen, ya. Yaqınlarda, yaqınlarda degil, bir qaç sene evel siz Instagramda Tarih çeşmesi kibi bir saifeni açqan ediñiz. İşte, tarih, bu kerçekten de bir çeşmemi ve bu çeşmeden, Toymaq mümkünmi insan?
Ay, o saytnı hatırlayım. Açqan edim mında, bir-eki bir post etken edim, soñ aytqan edim. Nu, çeşmenin adı, kerçekten de, nasıl aytayım, o kerçekten de bir çeşme. Ne qadar çoq alsañ, o qadar çoq kele. Çünki tarih, tarihke baqqanda, soñunacek o çeşmeni çıqarmazsıñ. Daima-daima bir yañı bir şeyler çıqa, yañı bir bilgiler, yañı bir menbalar çıqa, olarnı ögrenesiñ, olardan daa bir şeyler bilesiñ. Eski bilgilerge zıt keledir bekim, ya da daa başqa bir şey. Şunıñ içün Çeşme tam bir kelişken mana. Aslında mına tarihnıñ, tarihnı ilim olaraq alsaq, Onı dos-doğru, yani toçnıy nauki sırasına ketirmek mümkünmi ve, ebet, nasıl deyim, farqlı taraflardan farqlı şeyler, malümatlar kele, yani tam bir vaqialarnı aks etmek ve onı ögrenmek nasıl keçti, tarih vastasıyle mümkünmi? O, ağır sual.
Yigirminci asırnıñ başında, ortalarında alimler arasında balaban bir tartışmalar olğan edi. Tarih aslı ilimmi ya da yoqmı? Onı endi öyle toçnıy ilim ya da daa bir şey, öyle sual yoq edi. Asıl ilim ya da yoq. Maña köre, o, nasıl aytayım, Bu bir de bir vaqialar böyle vaqıtı olğan kibi degil, tarih onıñ protsesslerini añlamaq manasına kele. Çünki tarihni insanlar etti, biz kibi insanlar, olarnıñ bir fikirleri bar edi, olarnıñ bir maqsatları bar edi, menbalarnı yazğan kişiler de öyle öz fikirlince yazğan ediler. Birisi, bilmiysiñ de, nasıl yazdı, sende tek bar ana bir metin anda, biñ altı yüz birinşi senelerinden qaldı. Sen onıñ aqqında bilesiñ, müellif, anda, Ali Veli, nasıl yazdı, bekim saruş edi, bekim hasta edi, bekim, bilmeyim, Aşıq olıp bir şeylerge baqıp öyle bir güzel-güzel yazdı. Ya da keyfi oldım, olmadım. Böyle bir onu oqup añlamağa tırışasıñ. Añlap olamasañ, bu vaqıtke ait başqa bir menbalarnı baqasıñ. Barım, yoqım öyle şeyler. Böyle işte tarihniñ protsesslerini añlamaq mümkün. Yani bu tam bir tarihlernen, yani şu cümlede datalarnen ve aynı bu künde, Bunı bugünde belesi mektepte daa çoq- ögrenmek içün o kelişi endi. Ama- Bu senede böyle vaqia oldı. Amma A, daa öyle büyük baqsañ, ölüm tarih, şekilde. sen isteseñ, siyaset tarihı bar. Mhmm. Anda devletniñ tarihı, anda nasıl cenkler etti, nasıl topraqlar aldı, başqa topraqlarnı qaybetti. Bar, ııı, cemiyetniñ tarihı, yani insanlar nasıl yaşadı, olarnıñ aqqında, olarnıñ arasında nasıl bir munasebetler oldı, insanlar anda mırzalar oldı, avam halq oldı, daa bir şeyler, daa bir şeyler, ana bularnı da ögrenmek kerek, o da tarihniñ bir parçası. Ne içün aynı bu saanı seçip aldıñız? Bilmeyim, begenedim, balalıqtan begenedim, evde tarih kitapları bar edi, öyle, Bilmeyim, çoqusı rus ne müelliflerniñ yazğanı. Ep bir qan çeke, anda endi Qırım aqqında bilmege daa ziyade, daa ziyade isteysiñ. Belki mında qartlar da o vaqıt sağ olğanda meraqlı bir şeyler ayta ediler. Asılda universitetke kirgende daa tek tarih degil edi, uquqçı olmaqqa istey edim. Soñ siyaset bilimlerine kirecek edim. Böyle oldı işte, tarihte qaldım. Em peşman etmeyim, çünki tarihte oquğanda kurslardan birisi uquq edi. Soñ añladım, sabırım yetmez edi.
Aslında, mence, qırımtatarlar arasında aynı bu Yönelişni seçkenlerniñ bir qısmı aqiqatnı qıdırmaqtır. Yani çünki halqımıznıñ aqqında bir çoq malümatlar yüre, bazıları tasdiqlanğan, bazıları tasdiqlanmağan ve işte güzel seviyede kerçekni numayış etmek içün vesiqalarnen, güzel-güzel tasdiqlar, faktlarnen, tasdiqlavlarnen sen mütehassıs olmaq kereksiñ. Ebet, doğru.
Ve belki de aynı bu sebepten siziñ de bir tarafıñız aynı tarih bölügini seçti ve o tarafqa kettiñiz. Belki de, köresiz, hususan o zamanları, universitetke kirgen zamanları öyle bir siyasiy, içtimaiy vaziyet edi, mında, nasıl aytayım, Qırımnıñ tarihını ruslaştırmaq maqsatlar pek çoq edi. Yerli anda cemiyetçiler bar edi, daa kimse, daa kimse. Em olarğa qarşı bir şey etmek kerek edi. Anda büyük, büyükler de bir şey yaza edi. Misal içün, şu sürgünlik meselesinde, Qırım hanlığı, anda Qırım hanlığı hususan, onu bilmeyim, aydutlar bir ükümeti kibi bizge em mektepte de ögrete ediler, em Bilmem, anda ekskursiyalar. Ellerinde sopalarnen. E, ellerinde sopalarnen, yasır alıp barğan, başqa bir şey bilmegen, ne ilim bilgen, ne bir şey bilgen. Hususan ne de bir vaqıt çalışa edim, endi şahsiy tecrübemden, Zıncırlı medresede, anda bir ekskursiyağa rastkelgen edim. Men çetten turıp diñley edim, bir ekskursovod rus. Anda bir, bilmeyim, o vaqıt da.
Olar öyle bir masallar añlatalar. Öyle masallar.
Zıncırlı medresenin yanına keldi. Em dey, vot v etom zdaniyı hanı держali svayıh nevernıh žon.
What?
Men de baqıp, mınday başım tuttum. Em olar da başım nelerni baqıp sallaylar, vay, vay, vay, o nasıl bir adamlar. A, doğru, mına baq, qapıda alçaq o. Qapıda alçaq, ana, zıncır da elde, anda, men bilmeyim. Ana, çoqusı böyle edi. Em endi istek bar edi, on, no, olarnen, nasıl aytayım, öyle qavğalaşmaq faydası yoq. Anda tek bir yol, faktlarnen, dost-doğru. Alternativ. Alternativ, e. istegeni oqır. Mına, endi o vaqıtları endi-endi peyda oldı bizim şairler aqqında, alimler aqqında. Sağ olsun Nariman oca da bayağı, Abdulvapov bayağı belgeler çıqarıp yazğan edi. Mına, olar episi açılmağa başladı. Soñ Qadasker defterleri de ögrenmege başladım. Mına, olar evelden belli edi, amma öyle teren ögrengen, kişi az edi. Çoqusı siyasiy tarihını ögrene edi kişiler.
Bizim tarihımıznıñ devirlerini közden keçirsek, öletçekten baqanda, sizni eñ çoq hanlıq deviri diqatıñıznı çeke, öyle demege mümkün? Mümkün, ya.
Hanlıq deviri, men ondan da başlağan edim ilmiy işlerimni. Birinci ilmiy işim, hanlıq, hanlıq devirinden evel Qırım ulusı aqqında, hanlıq nasıl etip peyda olğanını ögrenecek edim. Yani ondan başlağan edim, soñ hanlığın peyda oluvı, em, no, şahsiy men, mına bu hanlıq peyda oluvı ve on altıncı, biñ beş yüzler seneleriniñ tarihı pek begenem. Öyle şanlı tarihımız.
Atta bazen öyle artqa baqıp, kerçekten de bu bizim tarihımızmı, bazen ayrette qalasıñ. Yani bizim ecdatlarımız onı meydanğa ketirdiler, bir qaç yüz yıl devamında idare ettiler ve dünyanıñ dört tarafında Qırım Hanlığı aqqında bile ediler.
Bile ediler, emin. Şimdi,
ne ise, işte, Hanlıq devirini alsaq, elbette, Osmanlı imperatorlığı ile de bağımız pek öyle sıq edi. Yani Qırımnıñ bir topraq parçaları da Osmanlığa ait edi. Ve işte, kene de siziñ bu Tarih çeşmesi saifesine dalsaq, anda öyle bir meraqlı malümat bar, anda çoq publikatsiya degil, amma olardan birisi diqqatımnı çekti. Osmanlı zamanında hasaplar insaniyet ve merhametlik duyğularını ğayıp etmemeleri içün devlet olarnı altı ay hasaplıq, altı ay bahçıvanlıqnen oğraşmaqnı temin ete ediler. Ne?
Böyle idrak, böyle ince fikir bizim ecdatlarımızda haydan keldi? Men belesem, dinden kelgendir. Yüreginde merhamet kibi bir duyğularını qaldırmaq içün, çünki sen daima bütün ömür anda mal soyıp, et tarqatıp, anda endi delirmege de mümkün, doğrusını aytsaq. Böyle ise, bağçıvanlıqnen oğraşsañ, gül bağçalarını östürseñ, endi azçıq yımşay yüregi.
Bu işte bir tek misalde onı körmege, közetmege mümkün, yani ne qadar O devirniñ em ükümdarları, em de zaten bizim işte ecdatlarımız ne qadar er şeyge teren temelinen davrana ediler. Ebet, ebet, nasıl aytayım, insan öyle bir neki mahlüktır, oğa Merhametlik olmaq kerek. İnsan arasında yaşasañ, bilmeyim, rusça, empat olmaq kerek. Şunıñ içün men belesem, em de din bu taraflarğa da bayağı bir emiyet bere. Şunıñ içün mında tek bu mesele degil, belkim körgendirsiz, internette de farqlı resimler bar, eski, bizde saqlanmadı o, çoqusı Türkiyede Osmanlıdan miras qalğan evler qurğanda quşlar içün de bir kiçkene yuvaçıqlar, öyle bir dülber, dülber etip qaldıra ediler. Soñ daa başqa bir şeyler, anda gülcilik, bağçıvanlıq oğraşa ediler.
Men de işte onı soracaq edim. Bunıñ misalinde daa bir qaç, belki de, buna oşağan şeyler oldumı? Oldı, ebet, oldı. Şimdi men öyle
birden aqılıma kelmey. Amma bir oylâyım da. Daa bir öyle bir ne oquğan edim, misal içün, Evlerniñ tübünde, misal içün, bir klumba kibi oturta ediler, anda çeçekler oturtalar. Em evde, misal içün, hasta kişi olsa, anda bir türlü çeçek, anda bir reñkte. Yani eviñ qatında yürgende, yavaş oluñız, raatsızlamañız dep, ya da anda, Aqayğa çıqmağan qız olsa, tam başqa renkler ola edi. İnstagram olmasa, nasıldan haber etecekler ebet? Onı böyle-böyle bir çoq neler. Olar öyle, bilmeyim, çoqsı belki memiyet bermeydir oğa, amma o, büyük bir kültürdir, büyük bir medeniyettir, büyük bir insanğa, ömürge davranıştır. Bilmeyim, bizde, bizde saqlanğandır, amma tap o qadar degil, men belesem.
Bizim tarihımızde öyle bir qaç asırlıq tarihımız bar, elbette, olar em güzel, gürdeli vaqıtlarnen, siz aytqanıñız kibi, şanlı vaqialarnen belgilegen yıllarımız bar, adiselerimiz bar. İşte böyle bizim halqımızğa eñ çoq müsbet taraftan Tesir etken bir tarihiy vaqianı qayd etip olursızmı? Yoq, men öyle suallerge, sevmeyim sualler, çünki olacağı oldı, baş yazısı aytqan kibi, çünki biz bu alğa keldik, demek, evelki tarihiy vaqialar bizni bu alğa ketirdi. Olar başqa nasıl olsa, biz onı bilemeyiz. Tahmin etmek zor.
Tahmin etmege zor.
Belki de, Bilmeyim, başqa öz ükümet olar edi, ya da daa başqa bir şey. Amma şimdi ne, ne bar, o endi tarihımıznıñ bir neticesidir. Qalqnıñ. Yani oturıp tüşünmek, eger öyle olsaydı, biz şimdi. Yoq, men belesem öyle, öyle. Boşuna vaqıtnı. Yüregimizni çekiştirmeyik. Tarihı. Mevzusını devam eterik, birden künümizge keçmek ister edim. Künümizge degende, belki de bir on yıl evelsinge qaytmaq. İşte on yıl evelsi Qırımda gençlerimiz pek aktiv edi. Atta on beş yıl desem de olur, aynı eki biñ beş, eki biñ on, eki biñ on üç arası. O vaqıtları. O vaqıtları öyle bir yaşlarımız ayaqqa turdı ki, elbette, olarnıñ arasında pek öyle añlı soyları belki de çoq degil edi, lâkin sayısı, Yani aktiv olmağa tırışqanlar çoq edi. Yani çoq edi, ya. Bir çoq leyhalar, bir çoq ğayeler, aynı o zaman Bayraq künü olsun, Çatırdağ seferi olsun, zaten bir de bir merasimlerni teşkil etmek. Tarihiy mekânlar ziyareti olsun. Tarihiy mekânlar ziyareti mükemmel bir leyha edi. Ve işte o zaman gençler tartıldı, yani medeniyetine, tarihine, tiline ve mence neticesini bugün de köre bilemiz. Yani er insan belki de pek bu saada faaliyetini devam etmese de, lâkin içinde o devirniñ güzel hatıravlarını, güzel künlerini taşıy. Ve sualim işte böyle, qaydadır şimdi bu gençler, yani bizden soñ ya da ne içün şimdi böyle vaziyetni körmeymiz? Biz de qart degilmiz de. Biz qart degilmiz.
Lâkin böyle areket artıq körünmey ortalıqta. Men belesem körüne, çünki, amma episi şimdi Böyle biz o vaqıtları birleşken kibi degil, er kes öz başına etedir. Azar, azar endi. Men bilem, kişiler yürip onda hatlarnı yazıp ala, da sağ qalğan hatlarnı. Bilmeyim, hatırlaysızmı, bir vaqıt Keçke qalğan türküler degen bir leyha bar edi. Soñ, no, asılda biz o vaqıt başlağan, nasıl aytayım, levhalar, Şimdi yañı bir şey kibi körüne. Tarihiy mekanlar ziyareti, misal içün, Qırımnıñ namlı yerlerge yürip, bilmeyim, o vaqıt öyle bir şey yoq edi. Çoqusı ziyaretler, o ruslarnıñ neleri, sarayları, Vorontsov, Livadiya sarayları, soñ daa bir şeyler. Böyle, misal içün. Bir de kene de bizim az evel. Aytqanımız masallarnen donatılğan, süslengen bir ekskursiyalar. Bizde, misal içün, Arabat qalesine kim barğan edi, anda da qaldı da bir şeyler. Soñ Orqapı qalesine barğanları da mına desen yoq. Eski unutılğan türbeler, Bağçasarayın Azizdeki türbeler, anda Salaçıq, bilmeyim, Hansaray, Eskişeer. Olardan barğanları buna desen yoq edi. Şimdi ise o yañıdan tiklene kibi körüne, amma endi evelki yapqanlarını unutıla. Men de bazı bir o fotolarnı açam, öyle bir güzel künler edi, öyle bir faydalı Bilmeyim, hatırlayım, kişiler qaytqan soñ endi avtobusta er kes öyle eyecanlı, vay, öyle tarihımız bar edi. Daa alıp barıcılar, hatırlasañ, Nariman oca Abdulvaapov bar edi, Aleksa Gayvoronskiy bar edi. Olar da, olar bile añlatmağa, olar yüregin yaqa añlatqanda. Ondan soñ oylaysıñ, aman, tarihımız bar edi. Bilmeyim, öyle bir baqsam. Sende bu qıvılcımnı yaqmağa bileler olar. E, e, bileler.
Olarnen laf etkende özüñ soñ öyle ilhamlanasıñ ki, bilmeyim, şimdi qoluna berseler, er şeyni edersiñ.
Kene de, işte, ne içün şimdi bu kibi öyle, Közge körüngen gençlerimiz o qadar basıq aldalarmı ya da nasıl bir doğru bir söz tapıp olamayım. Çünki, baqıñız, bizim Qırım, Yaşlar şurası, qardaşlıq, ne bar edi endi? Daa bir qaç işte meşur yaşlar cemaat teşkilâtları bar edi ve er kes şu milliy ğayennen bağlı bir de bir işler yapmağa tırışa edi. Şimdi bir dene teşkilât bile aqılıma kelmey. Men bilesem, o daa ziyade siyasiy meselelernen bağlı. Çünki sen bir de bir teşkilât etsen, saña sende. Ayrı bir diqqat olur. Ayrı bir diqqat bir, ayrı bir mesüliyet başqa, ayrı bir işbirlik. Çoqusı yaşlar oña azır degil. Şunıñ içün men böyle desem, er kes belki mında istegi olsa, o öz başına ete ya da dostlarınen anda bir-eki kişilernen birleşip, böyle ğayriresmiy oğraşalar. Öyle. Em de, nasıl aytayım, menimce, göñüller qırıldı kişilerde. O, yahşım, yaramayım, endi aytıp olamayım. Ya, yahşı şey az ebet, amma vaziyetke köre, böyle.
Amma aqlıma bir şey kele, ebet, bu meselelerni epsini çoqusı añlay, lâkin degermi oña? Bu şeyden mağrum qalmaq, gençlerni bu şeylerden mağrum qaldırmaq. Yoq, ya mağrum qalmaymız da, bizde endi, nasıl aytayım, bir de bir bilgiler bar, plastlar bar, işler kete, ilmiy işler alıp barıla. Kartlarnen oğraşqan soları devam ete oğraşmağa. Yani pek de muşkül degil ağalar. Pek de muşkül degil men belesem.
Muşkül, muşkül qalğan ibadelerin, ibade degil, abide dep aytacaq edim, abidelerin alı. Ola muşkül, çünki ondan qolumızdan azçıq kele. Misal içün, Qan Sarayını alsaq, ya da Zıncırlı medreseni alsaq, ya da Zıncırlı medresenin yanındaki şu ne, hamam taptılar da. Ana şu hamam dağılıp kete, açıq avada turıp, endi bilmeyim, müşkül alda. Anda onıñ yanında da, o vaqıtları men anda çalışqanda, Anda aqıldan azğanlar içün bir hastahane bar edi, de. Ana şu hastahanen aşhanesi olğan binada o cami eken. Evelden cami edi. Ana o da şimdi öyle de tura, bir şey aytılmay anda, bilgenime köre. Şu İsmail Gaspralnıñ merhum mezarı olğan yerde, anda ihtimal ete ediler, o yerde devlet sarayınıñ bir qalımtıları bar. Anda da öyle bir fikirler bar edi, bir qazmalar çıqarıp baqmaq, belki temeline çıqarıq dep. Öyle bir fikirler çoq edi, amma ve lâkin.
Ögde inşalla. Ögde inşalla, ya.
Böyle dep tüşüneyik.
Anda da aytqanlarına köre, men bilmeyim endi, başqalardan eşitkenim, kervansaray da tura edi onıñ yanında. Eski Aşlama saray bir restoran bar edi de, ana anda kervansaray tura eken. No, o etraflarında. Soñunda azçıq ötseñ, Aşlama özen oyağına. Şimdi bütün bu
manzaralarnı közüme ketiremez, sanki Bağçasaray içinde kezem kibi ola. Anda azçıq keçseñ, anda bağça. Anda eski sovet bağçası bar edi, amma şu yerde Aşlama bağçası olğan. Anda daa ögge ketseñ, ne tura edi, Aşlama saray tura edi. Onıñ içün, bilmeyim. Bağça dediñiz?
Aha. Siz aslında bu mevzunen pek meraqlısız. Meraqlanam, eee. Öyle Qırımda östürilgen çeşit meyva türleri aqqında bilgi topladıñız, bilginime köre. Toplay edim bir vaqıt.
Toplamaqnen qalsın, siz olarnı yetiştirmege de çalışasız.
Çalışam, no epsin menden evel endi neler bar edi, kişiler onen oğraşqan, lem bizim qalqtan insanlar, em ukrainler de, bayağı maqaleler, Petro Volvıç bar edi, o da bayağı maqaleler yazğan edi, eski, aynı Qırımda östürilgen, aynı Qırımda östürilgen meyva, meyva türleri, Meyva cınısları aqqında bayağı ilmiy iş yapqan edi, o saqlağan edi. Bilem, eski bağçalar bar, misal içün, qaç yıl, çoq yıl evelsi edi, on bir, on yıl evelsi Ortalanğa barğan edim, qarpabamnıñ köyü, anda köyniñ civarında bir bağça bar, eski bağça, endi keyikleşken endi terekler, no, birevge ait, bilmeyim. Soñ anda köyde yürgende, Yerli mollanen körüşken edik. O ayttı, onıñ oğlu tuta eken o bağçanı. No, bağçanı degil, men beylesem, o toprağını tuta edi. Çünki bağça asılda keyikleşken edi. İsteseñiz, barıñız anda. O avgust edi. Avgustnıñ ortası edi. Barıñız anda, isteseñiz, bir-eki armut alıñız. Anda baqaman, eski tereklerde armutlar öse edi. Ay, dedim, topladım bir, bir ne, paket. Cınısın bir şeyni bilmeyim. Soñ evge keldim, qoydım. O, bilmeyim, bir eki afta turdı, yımşadı. O qadar nezzetli armutlar. Bal aqa, tişlegende bal aqa, em qoqulı, bilmeyim. Men öyle armut aşamağan edim ömürimde. Siz de Pekmez oña etine. kiyikleşken dersiz, e? No, tereklerin azçıq baqsañ, ebet, o, a öyle, mına deseñ, baqılmay edi. Da eski, mına da kevdeli terekler, anda. A öyle, a, bu künge yetmegen, a, yemiş türleri aqqında bir dane, bir-iki dane misalni ketirip olursız? Yetmegen.
Ereklerin çoqusı şunda, cinslarnı hatırlamam. Almaların qozubaş degen alma bar edi, qabaq alma bar edi. Balabandır.
Balaban, em yalpaq. Qabaq alma. Nu, bilmeyim, qabaq alma men bir-eki yıl evelsi körgen edim, birisi tapqan edi, em östürdi. Öyle bilesiñ, mınaday alma. Oh, canım, alma çıqtı. Em sarı degil, bilmeyim, sarısı bar, em qaverengi de qoşulğan. Öyle bir tüste, no damın bilmeyim. No, dülber, eriklerniñ çoqusı, bilmeyim, yüzüm erik qaldı, soñ al erik bar edi, soñ daa bir erikler bar edi. Daa, daa bir şey bar edi. Torğay ya da Torğay kires ya da Torğay erik diye ayta edi bitam. O şimdi onu hatırlamıyorum. Yufaçıq türü.
Yufaçıq em erte pişken dey, başta onı aşa edik dey edi. Bitam. Torğay kires edi ğaliba. Öyle çoq bir neler bar edi. Yüzümler, yüzümler de bayağı ğayıp oldı. Menim bitam Duvan köyli Viyanda asılında o taraf bağçalarnen pek meşur edi. Andaki östürilgen ayrıca olarnıñ köylerinde, köy etraflarında ösken bağçalardan. Belki de ebet farqlı, Qırımnıñ farqlı köylerinden öyle edi, lâkin işte Duvan köy aqqında o ayta edi, toplanılğan bu yemişlerni, meyvalarnı Er birini ayrı-ayrı kâğıtqa, gazetke sarıp, Moskvağa yola ekenler. Yani o qadar, em kölüm, kölümi boyunca çoq edi, bereketli edi. Em de, işte öyle, nasıl deyler, eksport etip yola ediler farqlı-farqlı şeerlerge. Qartbabam da merhum öyle ayta edi. Em meyvalarnı terekten alğanda dane-dane mıtlaq sapı saqlamaq kerek. Sapınen alay ediler, soñ sarıp, yaşiklerge dane-dane qoyıp, soñ öyle yollay ediler. Atta bazan tükânlarğa kirgende Türkiyeden kelgen bazı mallarnı köresiñ, öyle ister-istemez teniştiresiñ, nasıldır, şimdi andan kele, bir zamanları Qırımdan çıqa edi ve işte tek belki de bu etraftaki topraqlarğa degil de, belki de ata çet elge de yollanıla edi. Frantsiyağa yollanıla edi dep Haber bar mende, hususan almalar, Kandiller endi, meşur alma, Qırım'ın meşur alması, Kandil Sinap. Bu qoqulı olğan soy. Uzunca öyle, em qoqulı, e. Kim ayta edi? Bir kere qartbabam Uzbekistan'dan Qırım'ğa kelgen edi, em Qırım'dan alma ketirdi, dey. O almanı dolafnıñ üstüne em qayda qoydu, dey, bütün oda Qoquy edi. Mine, eski bağçalarından qartbabam o vaqıt, altmış altıncı senesi, eki doğmuş qardaşı, ağasınen birleşip Qırımğa keldiler. Anda Ortalanğa bardılar, eski evin baqtılar. Ana, andan, eski bağçadan besedeli alğandır. O vaqıt, sözge kelgende, altmış altıncı senesi Yalıboyğa barğanda nen Amethan Sultan babasınıñ cenazesine rast kelgen ediler. Ya, men bir kere fotolarını da qoya edim ğaliba içtimaiyede, hatırlamay. Hatırımda yoq. Anda rast kelgen ediler. böyle bir. Amithan Sultan.
Amithan Sultan, e, e.
O zamanları o Qırımda. Buyurdu mu? E, e, o, o, özü de bar edi. Fotolarda da bar o.
Tesadüfke baq. E, e, şaşılacaq neler, öyle bir. Pek, men, men bilgende özüm şaşqan edim.
Ortalan, qalbiniznıñ tam içinde oturğan bir yer, em de aqlı olaraq, çünki siz aytqanıñız kibi, siziñ hartana bitalarıñıznıñ toprağı, yeri. Barıp ziyaret etesinizmi? Etem, etem, bu yıl barıp kelgen edim. Şimdi endi eski, bilmeyim, misal içün, On yıl evelsi barğanda başqa edi o. Şimdi barğanda mına desen de, endi baqmağa da şey yoq. Eski evler tura, yaramay aldı. Sizin eviñiz?
Bizim evimiz tura, qarpabamnıñ evi tura. İçine kirdiñiz?
Yoq, içine kirmedik. İçine kirip olamadıq. Anda şimdi bilgenime köre, bir ya da eki qoranta yaşay. Bir de seveler bizim evlerimizni eki, üç, dört, beş ailege bölüp yaşamağa. Nasıl kene de güzel, zengin halqımız bar edi ki, rusça aytqan kibi, mog sebi pozvolit takii doma. Bar, no endi eski aldan, anda eskiden mimarlığından bir şey qalmadı. Töpesi endi kiramet alınğan, şifernen örtüli, duvarları yasalğan, böyle. Yeşillikke örtülgen bir mekân. No, yeşillik pek çoq. Men anda birinci kere olğanda o bereketke şaşqan edim. Terekler, avgustta olğan edim, alma, armut terekleri tap, Yerge ceknedi, egile edi. O qadar çoq bereket. Erikler, soqaq boyu erik, ceviz, almalar. Kimse ot pişe, çörey, anda endi er kes toya, bese belli, toq, endi o aylanıp da baqmaylar. Ondan erik alğan edim. Dağda çoq fındıqlar bar. Dağa, dağğa fındıq qıdırmağa barmağan edim. Qartbabam tariflerden bilem, dağlardan fındıq cıya ediler, em de, nasıl aytayım, öyle bir layfhak kibi şey, sıçavullarnı körip, onıñ yolunı tapa ediler, sıçavullarnı. Nasıl o? Olar özü ketken soñ artınlarından bir şlebek. No, eger bir sıçavulğa rast kelseler, onıñ yuvasın tapsalar, anda yarımşar çuval fındıq cıya ekenler yuvasında. Öyle şeyler de bar edi. Ğarip sıçavulu.
Yemeksiz qaldı. Yemeksiz qaldı. Meraqlı, amma İşte, ebet, epimiz, belki de, ara-sıra bizim bitakır babalarımıznıñ doğğan yerini ziyaret etemiz. Bazıları, ebet, böyle bir şansqa nail oldılar, yani o yerde qaytıp yaşamaq. Siz ister ediñizmi ortalanda yaşamaq?
İster edim, ebet, amma, amma birazdan belkim. Yoq, anda, anda bir ev, bir yer toprağı olsa yahşı olar edi, ebet, endi nasıl aytayım, ecdatlarnıñ toprağı, amma şimdiki anda körmege istemegen insanlar pek çoq. Yañıdan kelgenler, anda evler qurğan, azçıq oña eyecanlanam, men çoqqa dayanıp olamay. Közümiz körüp olamay. Eee, közümiz körüp olamay olarnı.
Bizim medeniyetimiz pek zengin, bu kene de epimizge besbelli. Ve siz de onen meraqlanasıñız, malümatıñız çoq şeylerden bar, kene de tarihnen medeniyet pek sıqı bağlı olğanı içün, lâkin siz çetel medeniyetine de pek öyle simpatiyanen baqan bir insansıñız, ayrıca Beatles gruppasına onıñ sevdası olasıñız ve olarnıñ icadınıñ muhlisi olasıñız. Ne bar öyle şey?
Pol Makkartniniñ kontsertinde nasıl olmaqtır?
Onı söznen aytıp olamam. O vaqıt student edim. Oquştam ya da qışta ya da baarın başında belli oldı. Büyük bir şans. Büyük bir şans, e. Belli oldı, kontsert olacaq dep. Kiyevde. O, em anda o vaqıt bir sayt bar edi, şu Beatles gruppanıñ bir fan saytı bar edi. Anda eger qayd olsañ, olar bedava bir-eki fan-zonağa biletler bere ediler. Siz de bir bedava anda bardıñız?
Yoq, asıl da bedava edi. A. A mında fan-zonağa biletler. Fanzona anda, tamam, Sananıñ yanında turasıñ. Bilem. Ana o vaqıt men yazılğan edim, amma ayttılar ki, men, misal içün, yigirmi beş aprelde qayd olğan edim, olar ayttılar, yigirminci aprelge qayd olğanlar içün er kezge, ondan soñ anda onım ya da on beş tane qalğan edi boş, olarğa lotereya kibi olacaq. Anda keliñiz, Kiyevde bir kafe bar anda, rok-kafe, Anda ne, darqatacaqlar, ne, ne olaraq, bir lotereya olaraq. Olar bir kâğıtlar kestiler, bazı kâğıtlarda anda plüs qoydılar, qaştırdılar, e, er kes anda qolun soqup ala edi. Eki kişi tura, nu, kişi çoq. Aydı, keldim, dedim, ay, ne olsa olsun, ep bir baradım, a, fanzonağa barsam daa yahşı olar edi. Aydı, bardım. Maña sıra keldi, soqtım qolum, çıqaram, açam, boş. Vsё, idi, dey, ket. Sam idi. Sam idi, dedim. Soñ barıp ekinci sınıf paketine qolum soqtım. Çıqarsam, maña keldi, çıqtı. Vay, amma quvanğan edim, başım kökke tiydi. Körsetem oña, mına, ber, toqta, diye, sen boş, yoq, dedim. Yoq, o men degil edim. O men degil edim, ber, berip çıqardım. Soñ aldı, berdi maña neñi, biletin berdi. Çıqam, ana, kafeden çıqıp, mınaday köterdim, e, qazandım, dep. Soñ kettim. Kontsert aqşam olacaq, a men endi evge qaytmağa uzaq edi. Ay, dedim, mında yüreyim, şeer merkezinde. Kettim, bir yerge kirdim, men biletin cinsiñ art nesine, cebine qoydım. Soñ bir malde yürem, yürem, ay, dedim, neni alayım, baqıp, qolum soqsam, cebime yoq bilet. Aman! Yarım saat yürdim, qıdırdım yürgen yerimden. Bütün qayda yürdim, andan barıp qıdırdım. Tükânlarğa kirdim, da bir şey yoq. Soñ napayım, napayım, endi bilmeyim, başım tutam. Soñ da bir kere baqsam, o futbolkama ilişti, futbolkanıñ tübünde qaldı. Vay, ekinci kere quvandım.
Demek, öyle bir şansqa eki defa nail oldunız.
Eki defa, e. Edi, soñ kontsertke yaqın yağmur başlandı. Öyle küçlü yağmur ki, bilmeyim, bir on santimetr suvda tura edik. Daa er kesin birer-birer anda yibergence, yağmur yağa, şırqma suv er şey. Amma kişiler ketmey. Ebet, nasıl ketsinler? Endi yiberdik nelerge, Endi al barıcı çıqtı. Bekim dey, kontsert olmaycaq, bilmeymiz. E, kene de dedim, ne, ne aytayım olarğa. Soñ baqsam, bir mal, bilmeyim, bir, bir yarım, eki saat bekledik anda turıp. Soñ baqsam, çıqtı. Andan soñ kontsert başlandı. Endi er şeyniñ aqqında unuttıq. Yahşı, yahşı pek begengen edim.
Vıdrivayımız,
Soñ, endi kontsertten soñ, er kes eyecanlı metroğa tüşe edik, Xreşatik edi, ğaliba. Metroğa tüşkende, em endi eskalatorda, e, çoqusı endi keç edi, çoqusı tüşkenleri kontsertten qaytqanları. Endi soñ er kes başladı endi Hey Jude yırlamağa. Metroda alâ da aqılımda böyle bir, bilmirim, eyecanlı zamanlar edi.
Mence o öyle bir şeyler, no, biznen yazıq ki, öyle şeyler sıq olmay, ve aynı o sebepten olar daa çoq aqılda qala. E, olarnıñ aqılda endi pek. Ayrıca, öyle bir büyük ürmet ile, büyük sevgi ile biriniñ icadına. Munasebetin olsa, onınen böyle yan-yana olıp, onıñ canlı körmege kerçekten de büyük bir şans. E, büyük.
İşte endi öyle qısmet çıqtı. Endi ömür bile hatırlaycam.
Tarihiy insan. Edem bey, yayınımıznı ve subetimizni endi yavaştan Bitirmek de kerek. Daa çoq şeylerni muzakere etmedik, lâkin inşallah daa çoq körüşüvler olur. İnşallah.
Ve subetimiziñ soñunda öyle kiçik bir blitz. Aha. Hanlıq devirimi ya da şimdiki künümiz? Ne meselede? Qıymeti, yani siziñ içün. Yani Eger de öyle bir seçim olsaydı, siz sevmeysiz öyle şeylerni ama kene de o zamanda mı yaşamaq ister ediñiz ya da şimdiki yaşağanıñız allı sizge, yani bu siziñ devriñiz? Bilmeyim.
Men belesem, mında qalar edim. Bizim devrimde qalar edim, men belesem, çünki şimdi de bizde öyle ögümizde tarihiy bir vaqialar, yani er bir insan, İnsan olaraq, em de halq olaraq ögümizde tarihiy bir zaman bar, olarnı da körmege, hayırlısını körmege nasip etsin. E, köreyik de.
Halqımız arasında sizni eñ çoq açuvlandırtqan çizgi barmı? Olsa, nasıl?
Bilmeyim, paqıllıqtır. Paqıllıq. O şey qaytmalıq bar, bekim, bekimni bular eñ ziyade.
Ya siziñ içiñizde öyle ğurur duyğusını peyda etken, sevindirgen çizgiler halqımız arasında? Birlik bar.
Nasıl olsa da, çoqusı birlik yoq dep ayta, amma kene de birligimiz bar. O içinde, qanımızda bar birlik, em de qanımızda da. Öyle bazı bir ruslaşqan, tam ruslaşqan qırımtatarğa baqqanda, onıñ ep bir menligi bar. Bir men, men qırımtatarım dep ep bir ondan vazgeçmey. Mına bu qanımızda qırım, qırımcılıq olğanı o meni ilhamlandıra ve umut bere.
Sizce serbest olmaq ne demektir?
Serbest olmaq, ııı, Bilmeyim, endi çoq, çoq faktorlar. Yani göñlün raat olıp, istegeniñ aytıp, lâkin aytıp, bilip, etip, lâkin öz mesüliyetin, başqalarnıñ aqqında öz mesüliyetin bilip, yani özüni serbest davramağa böyle bir imkân olsun dep. Tarihiy kitaplar arasında, ilmiy işler arasında mutlaq er bir qırımtatarınıñ oquması kerek olğan bir kitap ya da iş, siziñ tevsiyeñiz? Menim tevsiyem, asılda men endi öyle zenaatım tarihçı olğanı içün men er kezge menbalarnı oqumağa tavsiye eter edim, lâkin menbalarında oqumaqta bir incelikleri bar, çünki Çünki vaqıt baqam, menbalarım oquylar, lâkin bunı begenem, bu doğru, bunı begenmeyim, bu yoq edi, yoq, bu kerçek degil. Böyle bir neler bar. Tenqit etip, menbalarnı oqumaq ve çoqusı, körersiniz, tilni de bilmey. Endi, Rus tilinde yazılğanlar. Asılda men nasıl tüşünem, Qırım tarihını bilmek içün sen tilni bilmek kereksiñ. Yani eñ azdan qırımtatarca, qırımtatarca, osmanlıca bu ögrenmek içün, bilmek içün qırımtatarca, türkçe, inglizce, Fransuzca da bilsen daa yahşı olar edi, çünki çoq ilmiy işler daa fransuzca yazılğan.
Bu tarihnen ciddiy şekilde oğraşqan. Ciddiy şekilde. Lâkin öyle sade qırımtatarlar içün.
Qırımtatarca, türkçe, ukraince, rusça bilmek. Çünki kitaplar, tek rusça yazılğan kitaplarnıñ çoqusı, no, bazıları yahşı, temelli ilmiy işler bar, lâkin çoqusı şahsiy men begenmeyim. Şimdi müelliflerni aytmaq istemeyim, amma bazı bir halqımızda belli müelliflerniñ ilmiy işlerini men begenmeyim. tarihçı olaraq.
Qırım bu nedir?
Qırım bu, yüregim gül bağçasıdır. Onu bilmeyim, nasıl aytayım. Yüregiñ gülbağçasıdır, göñlüñ büyük bir qayğısıdır, em kelecegiñ parlaq bir küneşidir. Sağ oluñız. Siz de sağ oluñız davetiñiz içün. Pek meraqlı oldı.